Oaxaca Times le Holh thawngchimnak in nan kut kan i tlaih ṭhan hna. Chin ramkulh ukhreunak zung pengkomh le penguk zung rawlṭantu minung za le kulili cu zungkai loin February ni hra ah mizapi he ralkap duhlonak lam an zawh ṭi hna. Lam an zawh dih zan ah uknak zung lutlai an pule nih an auh hna i zung kai ṭhan dingin an fial hna hi a si. Hi kongah uk hruainak zung rianṭuantu pakhat nih ka Facebook ka zoh tikah ka hmuhmi cu Same on you, ka ning na zak timi ka hmuh ah ka lungṭha lo. Mizapi rianṭuantu ka si lo maw timi ka ruat. Cozah rianṭuantu nih phungkam buar ahcun dantatnak kan ton dingmi zong kan theih dih. Asinain ramkulh zung in lamzawhnak ah kal dingin min a thumi minung sunglaṭle pakhat kan si. Caw nikhat in CDM ah Tallinn IT ah khan zuk ka kai ti lo. A kai lomi minung sukthum le pali kan si. A thaizing ah meeting an kan auh i ka va kal ta. Kan pu le nih zung rak kai ṭhan nu an ti. Asinain February ni hra ah group in kan i chawnh hna i pengkomh penguk rianṭuantu hna he nikhat ah kan kal ṭinak hi a si tiah The Hakha Times ha a chim. In ka phak khan ka nau le nih phone an ka chawnh i kan pu le nih an kan auh an ti. Cu tikah kan i tong hna. An duh ahcun pumpak zong in an kan auh khawh, palek zong an ra kho. Cucaah kan zapi tein kal hna usih kan ti i kan kalnak a si. Kan theih phone in kan chawnh cia hna i nan thinphang hlah u an kan ti tikah kan hna a ngam. Ahohmanh ṭih hlah u kan tuahmi cungah aa ngaichihmi nan um maw kan i ngaichih lo an ti. Cun nan hawile aa tel lomi zong hua hna hlah u ka ti hna. ka va lut tikah ṭha tein an in chawnh ko an duh lonak nan langhter cang i thaizing cu ṭha tein rak kai cang u social media chan a si tikah nan lang dih i cunglei nih an kan ti lai an ti cucaah dih cang ko selaw ṭha tein rak kai cang u an kan ti asinain kanmah lei nih cun a dih tiang kan kai lai lo tiah kan lung a tling dih cun a dang zong hi tal a duhmi an tam tuk ve ko chungkhar ruangah maw umnak quarter ruangah maw thinphangmi an um pah len ko nain an thinlung cun an duh tuk kan ra ve cang lai a timi zong an um hna. Zungdang zong a si kho cun rak chuak ve ko u tutan ah kan i tel lo ahcun a si kho lai lo tiah a chimchap. CDM ah ukhrainak zung rianṭuantu hna lawng si loin sianginn saya sayama te si-inn rianṭuantu hna le a dangdang zung hna zong an i tel tiah kan theih. Chief Minister Phun Salai Lin Lwe an tleh ṭhan. Chin ramkulh Chief Minister Phun Salai Lin Lwe cu February ni hra zan ah ralkap nih an tleh ṭhan tiah thawng kan theih. Chief Minister Phun Salai Lin Lwe cu ralkap nih nawlngaihnak an lak ni ah an tleh i February ni hnih ah an thlah ṭhan. An tleh ni riat hnu February ni hra zan ah an tleh ṭhan hi a si. Teinak a si. Thantlang Ṭhe VC Center ah mizapi ngandamnak dohkhannak siikhan an tuah. Thantlang khua Ṭhe VC Center ah mizapi ngandamnak dohkhannak siikhan cu Thonghnih kum kula kum khat February ni thla khat ah honnak an tuah tiah kan theih. Thantlang khua cozah Saingpi rianṭuantu tampi cu ralkap uknak duhlonak ah an rian in an i din hna. Cucaah cozah sikhanpi cu har chung a si. Khuami hna ngandamnak zohkhenhnak caah tiin Thantlang Pu Kip Pasta hna, TYA hruaitu hna, TSC hruaitu hna, Khuanu khuapa hna le sii-inn rianṭuantu hna i bawm in TAVC Central ah seekhan an tuah hi a si. Atu lio cu aho paoh hi CDM ah i tel dih a si caah mizaw zohnak a um ti lo. Cucaah hi siikhan hi kan thawkmi a si. Hi siikhan ah hin nikhatni in ningani tiang zinglei suimilam pahra in hleihnih tiang, cun zanlei suimilam pahnih in pali tiang kha mizaw kan zoh lai. Cupinah accident ruangah aa khawng deng i ṭhit a haumi ti bantuk pawl tiang kha zohkhanh khawh dingin kan i zuam lai. Cun sivawite nih zohkhanh a hau pengmi mizaw a um sual ahcun ihkhun zong kan chiah i maka hen ihkhawh a si. Mizaw zohman cu a lak a si lai. Asinain sizawrnak fan kan ngeih lo caah situ cu mah tein i zoh a si lai tiah TYA sikan ah mizaw a zoh dingmi doctor Dawthlei Singh nih a va ṭham ca a chim. Hi CYA sekhan ahhin Doctor Daw Hlei Sing, Doctor Van Lian Hum, Doctor Emily Van Sui Ci Ṭial, Doctor Victor Cham Bawi Lian, Doctor E Chang Aung le Thantlang sayinpi rianṭuantu hna nih mizaw an zohkhenh hna lai tiah kan theih. Hluttaw Speaker hruai Pu Za Bawi Talh in Minister pali thlah an si rih lo. Ralkap nih rampi nawlngeihnak a lak February ni khat ah Chin ramkulh Hluttaw Speaker hruai Pu Zo Bawi, Deputy Speaker Pu Tik Thang, Sipin le Electric Minister hruai Pu Su Htet le Lawakah Minister hruai Pu Khoi Ar hna cu tlaih an si i February ni hlei khat zing sullam pahra tiang ah thlah an si rih lo tiah kan theih. Min langhter lomi pakhat nih atu tiang ahcun zei thawng hmanh kan thei kho lo. Thla an si rih lo tiah The Hakha Times ah a chim. Hi kongah ralkap lutlai Bioha Hmung U Tan Sing U nih zeitik tiang dah a hrin an si lai ti cu keimah zong nih ka thei ve lo tiah The Hakha Times ah a rak chim bal. Tutan The Hakha Times la holh thangchimnak cu hi vial in kan ngol rih lai. A zohtu le a ngaitu nan dihlak nan cungah kan i lawm. I lawm sung ka si.